Azul fell-awen, nekk d Samia n At Blayet, taddart n Yiɣil-Imula, d Iwaḍiyen. D acu kan, tura xeddmeɣ d taselmadt n tesdawiyin di CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, deg taɣult-agi n yiselkimen. Ihi, tagi d tamsirt tamezwarut I meqqar akk d acu-t d acu-t uselkim. Aselkim akken teẓram d tamacint i seqdacen akk medden tura d deg uxxam d teṛmis di teṛmis neɣ tiṛmisin di tesdawiyin ulac sagi tasdawit neɣ anda tafeḍ iselmaden d inelmaden ur nesɛi ara ur seqdacen ara aselkim ula deg ixxamen-nwen ula di teṛmisin les entreprises d ayen Swayes d allal i nesseqdac yal ass, seg-i ur nezmir ara ad nexdem kra bla aselkim. Ihi ansi d-yekka wawal-agi uselkim? Aselkim mačči d awal yellan si zik, acku tamacint-agi tennulfa-d maca aṭas iseggasen-ayagi. Ula s tefransist akked deg teglizit mačči d awal yellan si zik. Ihi s tefransist ma nmuqel tamacint-agi qqaren-as ordinateur, ordinateur, Anamek-is d tamacint yettaken lameṛ neɣ ttaken tanaḍt, ordre, yuklal-d seg wawal n tefransist ordre. S teglizit, computer, d tamacint i usiḍen, usiḍen, pour le calcul, tetteg leḥsabat, s uḍun. Imi muqleɣ akken ad snulfuɣ awal-agi uselkim, mačči d awal yellan si zik, muqel amek i t-id-snulfan s tefransist, amek i t-id-wwin daɣen i t-id-snulfan di s teglizit, ssina mi muqleɣ awal-agi usiḍen neɣ awal-agi ṭanaṭ ufiɣ-t d akken ẓẓay, dɣa qelbeɣ-d ad muqleɣ ma d-afeɣ awalen nniḍen, dɣa ɣliɣ-d deg umeyag lekkem, selkem, si muca i anamek exécuter, dɣa nniɣ-as ihi, neẓra yakk akken aselkim c'est un exécuteur, Dɣa nniɣ-as ihi-yat, tamacint-agi a s-iniɣ a s-geɣ ihi-isem aselkim. Ihi, aselkim, aswet, ma ifat aṭas, d iselkimen, d awal amaynut, zemren a s-qedcen yakk imaziɣen, imi d awal ur nelli ara akk di tutlayin timaziɣin. Ihi nezmer ad d-nini d akken aselkim d tamacint yesselkamen, execute, yesselkamen ihallen, ahil, ihallen, programme, I ma la nemmeslay-d ɣef tussna deg yiselkimen, akken s teglizit qqaren-as computer science, science des ordinateurs, tussna deg yiselkimen, nezmer daɣen ad s-nini tasenselkimt, informatique, tasenselkimt, tasenselkimt-agi daɣen d awal amaynut i d-snulfaɣ, yekka-d sin wawalen, sen, science de, akked uselkim, ihi tasenselkimt. Mi ay tebɣam ad d-tinim aselselkem, d asenselkem, d aseqdec n iselkimen, s tefṛensist nezmer ad as-nini l'informatisation. I ma nwala, i ma nwala, nebɣa ad nwali amezruy-agi n yiselkimen, amek i d-tebda almi d ass-agi. Aselkim amenzu di alef u tesεemya u xemsa u rebεin, meɛna slan yak d tamacint talikṭrunant tamezwarut akk, Dɣa d tameqqrant akken teẓram timacinin akk n zik meqqer ad ṭṭfent tixxamin i wakken taxxamt s lekmal-is akk ad ṭṭfen ad ṭṭef yiwen uselkim yiwen uselkim weḥd-s ihi dɣa linyakagi tamacint tameqqrant tewzen tlatin Yuṭunen, teṭṭef meyya u seṭṭa u sebɛin amiṭar n ukuz n umkan, tettett aṭas daɣen i trisiti, meyya u xemsin kiluwaṭ-ir. Awal-nni nezmer ad d-nini aṭas. Ihi tagi nezmer ad d-nini d aselkim akk amenzu, Sin-a akk d iselkimen i d-iḍefren yakan d taggara n xemsin ar iseggasen n settin. Ḍefren-d iselkimen neqqar-asen imeqqranen neɣ ihrawanen. Dɣa di alef u ttɛemya sebɛa u rebɛin yennulfa-d utṛanzistur, qqareɣ azenvu neɣ atṛanzistur akken umi ihwa. Dɣa izenva-agi neɣ itṛanzisturen-agi swayes ulin iselkimen. Yernu i wakken ad temmeslayeḍ akked uselkim, iwulem d akken

Syin akkin, taggara n settinat akked sebɛin, iseggasen n sebɛin, i tigzi n yirkul, l'intelligence, n i yellan deg uselkim ameqqran d yiwet n texxamt, yuɣal-d, rran-t deg uselkim amecṭuḥ, nezmer ad s-nini aselkim n lbiru, dɣa iselkimen-agi n lbiru nulfan-d akkagi di taggara n settin, sebɛin, S wacu i yulin, ulin, s wneɣ teddun, s imnenniḍen ijemlen, circuit intégré, imnenniḍen, amnenniḍ, circuit, ijemel, intégré. Di dɣa di tiseggasen n sebɛin dɣa i d-nufan iselkimen-agi n lbiru. Iselkimen-agi n lbiru Teẓram akken i tigzi-nni yellan d intelligence, tigzi-nni yellan deg uselkim-nni ameqqran yellan deg wuz, i tuɣal-d s iselkimen-agi imecṭaḥ, iselkimen-agi n lbiru, tzemd dɣa d lbiru, tzemd ad tesɛuḍ ad tesɛuḍ di termist, d anda txeddmeḍ, tzemd ad tesɛuḍ deg uxxam, ihi newwi-d tazmert neɣ tigzi n uselkim nerra-tt-id, nesqerb-itt-id ar ɣur-neɣ imi tewweḍ-d alammi d axxam, alammi d ixxamen-nneɣ. Syenna, di alef u tesεemya u xemsa u tesεin, si iselkimen-agi n lbiru, nurfan-d iselkimen ufus, imi iselkimen n ufus, dɣa, am tilifun n ufus, tzemreḍ ad tawiḍ, xfif, tzemreḍ ad tawiḍ deg ufus-ik, ad t-tesqedceḍ anda ma, anda ma telliḍ, ula di berra, ma tebɣiḍ. Iselkimen-agi irkelli, d imecṭaḥ neɣ d imeqqranen, sɛan allaɣ swayes i teddun, qqaren-as askar, Dɣa ad nuɣal di termist nniḍen f uskal-agi. Dagi d iselkimen agi imecṭaḥ, nesseqdac isekkar n imecṭaḥ, dɣa neqqar-asen amikru sekkar. D nitni, d netta i d allaɣ n uselkim. Ihi, d akken i d-nadi sebɛin, d iseggasen sebɛin ar Akken mi d-yebda aseggas n tsayen, ad nesseqdac akk iselkimen-agi n lbiru d imecṭaḥ, yal yiwen yesɛa aselkim. D acu kan, d acu nwala d akken ma ifat yal yiwen yesseqdac aselkim, netteḥwiji ad nesseqdec tilɣa, ad necrek tilɣa gar iselkimen agi. Deg umedya ma yella tesɛam ma yella d tella tḥanut tameqqrant deg wayeg ttnuzun tɣawsiwin, ma yella nbedel as si ssuma i tɣawsa, iwulem d akken ad tnebdel ssuma-nni ad tt-naru di deg uselkim. I dɣa ma nura-tt di deg uselkim, iwulem d akken ikk aselkimen nniḍen ay yesteqsin ɣef ssuma n tɣawsa-agi Iwulem d akken ad teẓrem, i wakken iselkimen nniḍen ad walin ssuma-nni i ibeddel yiwen n wemdan di tḥanut-nni, iwulem d akken iselkimen-agi akk ad cudden, ad gen akk d aẓeṭṭa i wakken dɣa ad walin, iwulem akken ad cerken neɣ ad sɛun tirɣa-agi neɣ Cerkent i wakken ad walint tirɣa-agi, am tura deg umedya-agi i awen-d-qqareɣ, ssuma, tɣawsa, iwulem d akken akken akk iselkimen la ttwalin, dɣa iwulem ad ilin akk d aẓeṭṭa, ad cudden buygarasen. Ihi d annect-agi i yeǧǧan uɣalen iselkimen-nni n lbiru, iselkimen-nni n yimecṭaḥ i sseqdacen yal amdan, uɣalen cudden d aẓeṭṭa i wakken ad cerken isefka, isefka d iduni, asefk u isefka d tirɣa. Syenna, s alef u tesεemya u xemsa u teţɛin d asawen, dɣa llan kan iẓeḍwa deg imukan mxallafen. D acu kan, iẓeḍwa-nni uɣalen cudden buhir-asen deg umaḍal, yefka-d aẓeṭṭa n iẓeḍwa n iselkimen, d ayen umi neqqar internet. Internet, agawal-agi n internet, anamek-is d aẓeṭṭa n iẓeḍwa n iselkimen. Yal amkan llan iẓeḍwa n iselkimen, ma cudden akk deg umaḍal, ad uɣalen d internet. Ihi d annect-agi ihi i d internet neɣ d aẓeṭṭa n iẓeḍwa n iselkimen. Ihi annect-agi d ayen akk nettwali d ayen nesɛa ar ass-agi, ters-agi tura ad teṭṭfeḍ tilifun n ufus neɣ ad teṭṭfeḍ aselkim n lbiru, tzemreḍ ad tqelbeḍ kra, ad tqelbeḍ ad tnadiḍ ɣef kra n tɣawsa, kra ssuma n tɣawsa neɣ tebɣiḍ ad kra i ad taɣeḍ neɣ kra n unamek

Neɣ ur tettɣimimt ara kan di tilifun-nwen, lameɛna ttruḥunt anda niḍen, neɣ xas kksemt-tent si tilifun, neɣ si ṭablet, ad tafem ad t-id-terrem seg wanda niḍen. Anda niḍen-nni d ayen umi neqqar asigna n yiselkimen neɣ asigna asenselkam.

Meqqren deg wayeg n nesrusu aṭas iselkimen am waga dagi am am tugna-agi ad tettwalim dagi aṭas aṭas iselkimen yellan yellan. Ihi amzun akken i aṭas d asigna. Ayɣer d asigna daɣen? Acku beɛden. Ma tesɛuḍ tilifun Eh, tiflawin tiwlafin-nwen tifuṭun-nwen tiwlafin-nwen ad ilint beɛdent deg ugemmaḍ eh, anda llan akka aṭas aṭas iselkimen ihi d ayen muqqaren d awal-agi d-yennulfan di zuǧ alaf u xemsa d asawen qqaren-as asigna aselselkam ihi ass-agi iwul ma tzemrem ɣas ma tesqedcem aselkim n lbiru neɣ neɣ tilifun-nwen neɣ tatablet eh, Ttqedcen neɣ ttmeslayen akked usigna-agi, yella wayen ur tesɛim ara yers neɣ yeḥrez ɣef d tilifun neɣ ɣef tablat, i yella atan deg usigna-agi asenselkam. Deg umedya, ma yella tetturarem, aṭas yetturaren imeẓyanen, timeẓyanin aṭas i yetturaren akkagi s tilifun neɣ s tablat akked wiyaḍ, ma tetturarem akked wiyaḍ, ẓret dakken Tigzi, l'intelligence, neɣ tazmert ur telli ara kan di tilifunen-nwen neɣ di ṭablatin-nwen, lamana attan deg usigna asenselkam. Ayɣer? Acku tazmert n tilifun akked ṭablat-agi-nwen neɣ tin s uselkim n lbiru ur meqqrit ara ma nmuqel Ma nmuqel tazmert-nsen atg akk d tin n tezmert n usegna asenselkam, d asigna asenselkam i yesɛan tazmert tameqqrant, i yesɛan tigzi tameqqrant. D annect-agi swayes ass-agi nesseqdac-iten. D acu kan, i wakken i. Tilifun-nwen ad imeslay akked usigna, neɣ ad d-yawi kra, neɣ ad iḥrez kra deg usigna-agi, iwulem d akken internet ad ilḥu. Acku ayen akk ay ay imeslay akk yid-s. Deg yigenni, iwulem ad isɛu isud ar internet, monced isud ar internet, acku iselkimen-agi i usigna beɛden anda llan, mačči d ayen i icudden kan akal tilifun dinna kan anda yettili. Ihi, yella wayen nniḍen daɣen i imuqaren n internet n tɣawsiwin, acku ass-agi Akken twalam ar dagi, ma nniɣ-d taṭablat, ma nniɣ-d aselkim n biru d iselkimen, sɛan yiwet n talɣa, yiwet n ṣṣifa. Ass-agi tura, di tɣawsiwin ad naf aselkim, aselkim ad naf allaɣ uselkim, allaɣ uselkim i d ṣṣeḥ.

Acku tesɛa aselkim, ma teddmem-t mi ara twalam timesrifegt, ma truḥem d airuplan di tmesrifegt, aṭas n yiselkimen i tesɛa, ma teqqimem daɣen i deg uxxam neɣ hna-ya imsismiḍen neɣ imsismeḍ s un frigidaire i daɣen yesɛa tigzi, yesɛa daɣen aselkim, ma twalim ṭṭumubil, ass-agi llan ṭṭumubilat iteddun mebla. Win ad tt-ittelḥun, dɣa taggada-agi daɣen i ṭṭumubilat-agi sɛant iselkimen. Ma teddmem tamrilt, une montre, neqqar s tefransist montre connectée, tamrilt-agi daɣen tesɛa tesɛa aselkim, iban di lluzinat, di tṛemisin, di tɣerbaz, di yal amḍiq, di yal amkan, ihi llan ad tafem tiɣawsiwin i yesɛan aselkim. Neqqar-asen tiɣawsiwin acku mačči d aselkim-nni n zik deg wagga tewwar imanas-iw, agdil, un écran, d tagra. Ihi ass-agi tiɣawsiwin-agi yakk d tiɣawsiwin yesɛan aselkim, dɣa neqqar-asent tiɣawsiwin icudden, yettmeslayen gar-asent yerna ttruḥunt alamma d internet daɣen izemment ad mmeslayent akked iselkimen ad ruḥent daɣen izem ad ruḥent s asigna asenselkam, ad ruḥent alamma tɣawsiwin nniḍen iselkimen i yellan akka agemmaḍ. Ihi d annect-agi i yeǧǧan neqqar tiɣawsiwin-agi ttmeslayen gar-asen, ttmeslayen gar-asent blama lexyuḍ, ur ceddent ara s lexyuḍ, d acu kan tikwal cuddent s uneggaf, aneggaf, protocole, cuddent s uneggaf am Bluetooth neɣ Wi-Fi, waga dagi akk daɣen d iẓeḍwa, d imecṭaḥ yesdukulen akkagi tiɣawsiwin ukken ad meslayent gar-asent. Ihi tiɣawsiwin-agi akk yettmeslayen gar-asent yernu ttruḥent ttawḍent ar internet, Iqqar-as, neqqar-asent internet n tɣawsiwin, s teglizit qqan-asen internet of things, s tefransist internet des objets. Ihi ma d di internet n tɣawsiwin-agi, ma neddem deg umedya axxam amegzu, am axxam amegzu, maison intelligente, axxam amezgun neɣ smart home. Ad wen-d-iniɣ kra i umedya n war nteddu yakan, yezmer ahat akka d ayen ad wen-d-iɛeǧben, ula win ara s-yinin ad yaggad n war akka ar tallit-agi war akka nteddu. Ihi ma yella d axxam amegzu i nesɛa, axxam-agi amegzu yezmer ad yesɛu aṭas dɣa n tɣawsiwin yesɛan aselkim. Deg umedyaz ma nesɛu lkamirat neɣ irubuten neɣ imaṭṭafen, imaṭṭafen d icapteurs, win ad iṭṭfen ma ad iṭṭef ma yella win ay ileḥḥun ma yella d ḥamu ad k-agi imaṭṭafen-agi ad ilin aṭas deg uxxam i dɣa ad wen-d-fkeɣ kra imedyaten deg way a ilin deg uxxam-agi amegzu dɣa deg umedya ma yella teddi tewwurt Izmer ad tecɛel teftilt weḥd-s deg uxxam-agi, acku mi teldi tewwurt ad sen-nini imi teldi tewwurt d anwa i tt-id-ildin, ihi izmer ad d-icɛel taftilt ma yella deg yiḍ. Deg umedya izmer ad ilin ṭṭwaqi deg uxxam, ɛlaḥsab ma d ṣṣbeḥ neɣ d tameddit, izmer dakken ad llin ṭṭwaqi-nni neɣ ad medlen,

Deg umedya, nezmer ad nesɛu imsismeḍ akkagi amegzu. Deg wayagi ay ifaqen, ad d-yaf wakken yekfa uyefki i llufan. Ihi imsismeḍ-agi amegzu yezmer neɣ yeqqnen, yeqqnen, connecter, amegzu yezmer ad iceyyeɛ izen ɣer tilifun n bab n uxxam iwakken ad s-yini atan uyefki qrib ad yekfu neɣ yekfa. Annect-agi irkul, yezmer ad yeḍru ma yella llant tɣawsiwin yeqqnen gar-asent, ttmeslayent gar-asent, dɣa tiɣawsiwin-agi yeqqnen nezmer ad sen-d-nini tuqqinin, akken i d-nnan yakan d yiwen usarag. Ihi s wannect-agi i tekfa temsirt-agi, ur d-inniɣ kan kra n wawalen-agi nesseqdec, nesseqdec awal umaṭṭaf, imaṭṭafen, n capteur, i circuits ay amn niḍ yettwasadɣen neɣ amn niḍ ijemlen, circuits intégrés, ihi ma twalim akka, ma twalim itri d amecṭuḥ, anamek-is d akken mačči d awal i ufiɣ, d awal i d-snulfaɣ, win i d awal i twalam imserreḥ iɛǧeb-awen-d ad tqedcem sqedcet-t, wayeḍ-nni ǧǧet-t, d ay ga d-iniɣ, acku mačči d nekkini.

Ih, aselkim akken tura aṭas i t-iseqdacen, aselkim, iselkimen, yugad seg wawal neɣ seg umyag sselkem, exécuter, d ers imucaɣ neɣ s tmacaɣt. Langage de programmation, tameslayt n usihel, tsihel, programmer, seg wawal seg umawal n Dda Lmulud. Wagi t-id-sqedceɣ ara, ur t-id-nniɣ ara, asmel, asmel, c'est un lieu, Ihi ɣer asmel-mad dɣa ma d-in site web, ma d-in asmel web, ma d-in asebter web, une page web, asebter web, zemren daɣen ad inin asmel, ismlen. Transistor, yuker-d seg wawal résistance de transfert, transfer resistor, i d acu-agi yeǧǧan sdukleɣ sin n wawalen, azen, envoyer, azvu, résistance, yeffeɣ-d azenvu, D acu kan, ẓriɣ aṭas imeslayen ad ad nesnulfuy, ihi aṭas ur nceffu ara, dɣa awal am trans, transistor, yezmer ad iqqim d atransistor dayagi, maca alamma nbeddel asawal, ihi awal i wen-d-iɛeǧben akk i wen-d-nniɣ, sqedcet-t, ulac uɣilif.

Qerben ar bnadem, ar s amdan, qerben cudden ar ɣur-s, yesseqdac-it, d amegzu yernu icudd ar, yesɛa tigzi yernu icudd, yesɛa tazmert akked tigzi deg-s yernu yezmer ad icudd ar daɣen ar internet neɣ ad yerẓ ar internet. Calcul d asiḍen, asiḍen-agi d awal i ufiɣ deg umawal n tusnakt, mathématiques. I awalen-agi kwan tafem deg umawal n tselselkimt, tagi tilɣa tis snat ayega tafem dagi, imi tilɣa tis kraḍ d tin i d-ifɣen di Amazon. I tanemmirt-nwen, i tanemmirt daɣen n wegad i yi-d-ifkan afus n tallalt, ahan bedreɣ-d ismawen-nsen, Ihi ad kfuɣ akken yal tamsirt ad twalim ad geɣ yal abrid rnuɣ-d unuɣen-agi icebḥen aṭas imi d izamulen deg teqbaylit d wayen i ken-nettaf yakk deg ixxamen n zik deg iqduren yakk d talaɣt irkelli ihi akken rriɣ-ten-id dagi yernu tzemrem ad tafem dagi ad tent-id-tawim, ad t-tesqedcem ma yella tebɣam, dɣa ma tesɛam anagraw agi n Windows, ata ma iɣawen-d ar dagi, ad d-teɣlim deg-s, ad tt-id-tafem dagi, ata, dɣa dagi ad tt-id-tafem, wala. I s wanect-agi, ur d-nniɣ tanemmirt-nwen imi i d-teffrem, ihi akka-agi,